Ipo pano kuita zii kazukuru yavapo iri. Maya vakarara zvavo mumba umu vakapusha gogazi mbilezi nezuro. Ah, kumchembere vaenda noitei mbilezi kasi wada kutengesera vanhu mafaya kireka kana. Haa Maya vaitoendawo parutsu ndopavari kutambira Christmas this time. Ngatite tipedzera tiri kuita boys hatina kana time nguva dzokufamba apa. Ana Pawa kubva maita zii kutonge makapfunda weti kudaro. Haa wangu ini na work with perfection waiza just like rodri muringire man city toona zvinhu zviri kufanonyatsobuda boys ingoti mima musinyatsoona picture ndiri kuhwela pamasina ya boys ipapo haunyebi because vanhu havasi kufanira kutombonyumwa kuti marodri anaya tamapenda kuita mabreira pawa una shamu here timarove aiteka kuzvimbirira mbijana apa tobudirira here ana boys because vanhu varequesta masina vakawanda ah, mwewe nhamuka newe tekiteki so kutonge marasta nechele kutonge luz neman haa wangu tingoti man u uone kuti zvopera mushe here panapa akoma ko makazotanga kuita zvebhora riiniko
bobe waumaketere ndo anonzi maprivate admirers kaya bati rimwe gore muchangoti kasemero kasemero onana ndiye d haa kundati ngainyararwe wani Tichandisirana chibasa here panapa? Haa ah, koma, izvozvo zvinoda munhu ari musoja kana uri mudhikazi. Haa, ah, confidence dzenyu mdara ka. Haa, ah, ndodzida. Eh, it reminds me of uh, Asamoah Gyan mdara. World Cup 2010 paJoes apa. Haa, nechicelebration chairova chekuti wairamba kuti mfana maAfrican uyu. but boys dzangu i have a question haa ah, bobi maquestion ako haaperi nemaquestions ka chatokupa nickname yekuti question mark haiwe ndiwe type yalukaku achiri kuchele manje ndati ukachiona chichirova woma papa unoti haa ah, nhasi tova nebhora sekuru uchiona mathai so mabicepe eh, kana bhori ratanga eh, kwani unotozoona kuti ah, mashura akabhoiliswa nemvura yekuchibhorani chekuero uko chine ngura zvacho saka hamusi kuda kunzwa my question here takupa nzeve wangu nhasi ichristmas gore ringatopera muchiti taisa kupai mukana na question mark apa apa saka ratwe zita rangu here oh bobi hanti kuno tobvunza imwe question hachamani hamusi serious mi haa ah, wangu uri kuda zvekubvunza here ndikuona kunge huku dzedu dzatooma idzi tende hedu kubaza hanti aya maroad rana anomhanya kaya ende vanhu vanyatsoziva kuti brera rine nungu ari mhanye dzahaisi nyaya tomamhanyisa kusvika aneta then tobva tamaendesa kumaketi haa ah, naye akoma manje mozoona sei kuti aneta
simple mathematics ka boys hanti zinongodikitire tobva tatonoti haa apa dzaneta Power.
Drugs are not good for a football player, Mafana. Nga zvakaoma.
Mukati Christmas yanhasi zvopera bho here apa? haa izvozvozvo i know very well mdara madrugs asi bho hati ndo akanyudza chedu ichi chepafrance here chinonzi aniko ichi chekuuve ichi Eh, pogba ka mdara but inini apa ndikutoshoyoti problem yangu imbori papa apa nguva ndariza point one handisi kamhanya dikita racho nechidonha rova raenda pasi apo kana kwabva kunaya we won't tell the difference haa gomapundo nemiwo okay dr bobby vane phd in knowing what other peoples don't know to them mdara whats your plan mimi saka todzisunga makumbo ah boys I think ndine plan. Ungoda kudzipfekedza majezi dzoremerwa dzotanga kufamba. Haa iyoyo pawo anoita hake haarambirwe. Ayewo kani iyoyo it's a brilliant goal. Ah, sorry. It's a brilliant plan kani. Oh, zvandiri kubva kutaura. Ungoda kudzipfekedza majezi dzoremerwa dzotanga kufamba. Taurai nyaya yenyu king, takuda kubuda isu. Ayewo. We call them um, eh, ma OB. Yeah, OB. Ndokuti manje. Orbit banda iri. Pamwe moda kuti obvious brayer. Maya zvinongoreva kuti Olympics brerers. Tenfidza vanhu kuti aya takamenisa kuma Olympics so they are very fast because mabrera ekuma sports. Power. Torowa newanhu. I can't afford to lose another teeth. Haa tongomasunga kani boys. But ko pavanomasiya pasi vomabvisa tambo obva atiza. Manje vanhu vanozoti chii manje? Ah, tongovati dzine excitement yeChristmas. It's very normal mdara. even pa celebration ka player lokono manya ground race if to rena kana brugwa kana kuzikanda kuma fans uko Mm, but power boy iri voice rako nhasi hameno zvarakaita so ah i noticed it kuti uita kunge une majecha pauro kunge wakamedza sahara desert ah ana boys pane kazi pangu pamba pane kafangija kane zuro saka ndini ndairova pa attacking mid up ah saka energy yandakashandisa ipapapo ka it's above normal above average Aikaka, ko waya ataka aniko kusvika pakupera voice? Ah, zvapawa here? Nekuda kudya kwake uyu pamwe aitomboimbira zvigure kuti apihwe bwetete. Maya kani.
Taita zvainonzi vhiye gosha inotengesa majezi manyama. Handichimudzira chiri chinogara panekazi pangu here? Pachimpinga laudika. Mm, power.
Handi vhiye go itimu yebhora. Haa, ah, Bobi usabhaizwe. Plus kuverenga majezi koda noise yeyi. Uyu mfana ngataure kwaangaru. Ayewa, hasha.
Iwe. panga pana pablo na south vadya ha boys ro rinotsara saka mudhara aiti amana verengai ndichinzwa saka taitoshedzeresa oiziva ah, but on a serious note boys ah, zvemajezi eviego zvapera nhasi christmas boys tumbopekeya mani apa vanga vakatenga mabhotega gore richitanga izvezvi zvatove zvikorobho hezvo koiya noise pamba pano kwakanaka here Nguva yehondo maidamburwa musoro imi bvunzai inini. Haa kule tokobvunza imimi asi makambodamburwa muromo here? Nxa, ini ndakabviswa muromo ini. Chete kungoti chikafu chegare chaishanda muromo waitobva uchimera umwe. Bobby haa ndakubaya padeni. Kule wako wanogona kungotiti nhasi ndi 35 Julemba. Mwedzi yavo yekugadzirira iyi. Haa kule one makudzinga mafiyara angu manje. Haa Bobby muwangu. kule vako pakunyepa ah, vane power play yaadama traore ari mixed nagrilish mm -mm, very aggressive ko imi wapfana imimi aunganidza mabrera panapa ndiani ndini kule mazuva ano ndikuzenza paivins apa saka anga achida pekuti dzizomborara haa dzanga dzaneta dzakabva neflight from venezuela eh, just like kubhora aya ah, maimported players mdara takaita vekuimporter saka vane very high value handi muri kuona kana ka white kacho aka they are very white ka izvo zvemadomestic animals zvamuri kundiudza pano handichazivi asi pope ana ukutaurirai o ziya problem ka ana bobi mune muchida kutipotsesa magudhadha chete ah bob usadaro mumwe wangu kundisuka ndiri padhuze newe kundirova suku zonge so hanti ndo mabhora unongondipasa here aya kuti ndinogoisa kana neguvhu zvaro apa nhasi ikrismasi jamani munenge muchiti mune shamwari izvo mune muvengi wenyu apa kule vakatenga henesi nezuro boys wadii bobi ya ako mapundu ah, ngatirebesei aya vanhu vanotikwadza ava they are very aggressive pakumaka kwavo maredcadzi aya maredcadzi aya munomawo football mudara ndosaka ndichizongonyarara ai kaka iwe popi tora mawater glass apo tione vapfana ava timbowanwisa mani ava Your Christmas has connected successfully. Dudum, dudum. Yeah, ndiri pano. inini pano handichabvi in fact kule nyaya dzese dzamamuchitaura ndedzechokwadi inini i was the ear and nose witness Christmas is in my pocket. Hapana maizozivira piko henesi hapana imimi. Hasi mabhurera kaya.
ndogona hangu kusaziva test yehenezi ka but haa yejoli reorange handipotsi haa feya haungazopotse musiyano wa chipezeze na ikakasilasi haa kutaura chokwadi vanhu vekumbare ka o denga muchida rekuonera matutorial payoutube oh oh kule apa makatengesa mbudzi mbari haina zera nesu hanzvadzi dzangu okay saka apa mukutoona sister bobi nasister power ivo vanhu vekumbare vasina matyira shuwa vanga vhare vadzimu vedu boys dai chaita hedu zvebhizinesi redwa haa manje kana vanga vachiti ndotamba krismas ndiri zoba inini haa vanonyepa ndananga kuspca uku Kwaaniko kuSPC yekubhawa karavo rinotengeswa tumbwa uko. Kuda kutraya kuendesa Chabhini kuprivate school uko but handei neheni zikubhabha haingambove yakaloda kuside kwedu. Haiwa haa, haiwa haa, but when as I'm a small boy hangu I surrender.